Wokɔduru berɛku a na wɔbisa wɔka sɛ mɛp yɛaba nti woayɛ bɛɛma a no pie no. Mama ba, bra ha. Wonim sɛ wonim nyansa koraa. Woyɛ kurasini papapapa. Hey! Sorry sɛ me use saa word ba woyɛ kurasini papapapa. Me wo video na yɛ trend ni nyina me me ntie bi o. Nnura anadwo na me tie bi. Wo se brekunfo yɛ deɛn? Tramɔ ɛne deɛ bɛn na mo mu kuro no mo nso mo yɛ deɛ bɛn? Woyɛ aboa pii wo ho sɛ apɔsɔ.

Sister, mo hene, ɔbɛsene kɔ sunwan, ɔbɛsene kɔ nkran, ɔbɛsene kɔ kumase, ɔbɛsene kɔ baabi a ɔpɛ biara, da bɛn na wafa yɛ ahemfie na mo mo hene no so deɛ na wo so ayɛ ama yɛ. Mo dɔ mo ahene no, deɛ bɛn na mo nana agye mambadu no no so ayɛ ama, ɛna na wokasa saa. Ɛna twɛtwɛtwɛtwɛtwɛtwɛ, ɛna deɛ na wayɛ ama abirɛkunfoɔ, ɛna abirɛkunfoɔ na wii, ɛna tramɔɔ. Sister, mo nso mo kuro no mo nso deɛ na mo yɛ. mɛma yɛmfa yɛnom a yɛatena mo kuro ndɔmaa nso yɛmfa mo asɛm mmaeɛ sister nana agyemambadu ɔyɛ ɛɛ eh, bunahafo regional house of chief president continue
nti ɛdeɛ na ɛbaayɛ a mo hene no ntumi ma mmɛ explain nkyerɛ ne manfoɔ the reason why nti a yɛmaa ne letter sɛ ma ɔmma berekum hene ayie No problem God will see us there is God there is God in everything we are doing. Sister
wo hene no watumi abɛ explaini na sɛ sɛbi sɛ ɔmo ɔmo dii nana asantehene akyi baa berekum no sɛ ɔmo na sɛbi obi mo yɛ nkurasefoɔ ɛna ɔmo bɛ gyina akwan ano ɛbɛyɛ ededa a ɔmo de duru mo hyeɛ so sister ɔmo de duru mo hyeɛ so ɛyɛ na deɛ na wayɛ ama berekumfoɔ ara mo nso mo hene no deɛ na ɔno nso ayɛ ama yɛn. ɛdɛn na mo hene no nso ayɛ ama yɛn ada na woyɛ obi a wokasa twɛtwɛtwɛtwɛ hwɛ wo wo hene na n'adwuma badu n'adamfo paa ne mahama nti taama a ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa mahama adamfo na ne kura develop no n'ani bere ma ɔregye ma mu kuro no ɔde bi ba abrekum ɔregye ma dɔmafoɔ no ɔde bi ba abrekum wohaw ne sɛn wohaw ne sɛn wate afiri nana asantehene ano sɛ nana asantehene aka sɛ ɔbɛtwa wo hene ti na sɛ obi gyina wo nkwanta so na ɔyɛ dede na ɔma wo fia na ɛno kyerɛ sɛ osuro anaasɛ sɛ onsuro kora na ɔmmɔ wo din ɛna na wo life te saa ɛna brɛkumfo yɛ atramafo no yɛnom deɛ a woka brɛkum asɛm a yɛbɛtumi aba bɛdifɛnde deɛ wodi agorɔ dwuma sista yɛde bɛdiw no ɛbɛyɛ ɔsɛsini wowege sɛdeɛ wodi fanse drɛsefoɔ anim takɔkafo paa bɛka kyerɛ wo ase wabɔ wo dam brɛkumfo yɛ awiifoɔ mo nso mo kurom hɔ mo wode ɔpa akafe bɛba bɛka mo kurom hɔ dwuma mo nso modi Mɛba abɛka dwuma a mo nso mo kurom hɔ mo di. Wabɔ dam wɔ ho. Mo kuro no mfini na ayɛ kama akyire no nso ɛ. Akyire no nso ɛ. Development bɛn na ɛwɔ Brekum a mo nso development sɛn ɛna ɛwɔ mo dɔm ahɔ. Wohyɛ wayɛ wadwene sɛ wode Brekumfo anim bɛtwitwi fam wɔ ho. Ɛyɛ wo bɛka na wo bɛtena agenda no so na wo kasa na APP nyɛ ɛhwɛ a ɛyɛ akama amanfoɔ nte sɛ Nana Gyimabadu n'adamfo paa ne Mahama. Enti ɔgye mpuntuo de kɔɔ ne kurom. ɛde nti a ɔte so a da bi ɔka sɛ ɔmo nto aba ma ndc ɔmo nto aba ma ndc no sista wontumi nfa berekunfo anim ma mbɛtwitwi fam wate wo last warning mese saa video no a wayɛ sɛ berekunfo yɛ wii ne atramɔfoɔ ne ayi scammers nkoa no bla na bɛka asɛm foforɔ na bɛdeleti na woyɛ gyimifoɔ kurasini wonim nyansa baako koraa berekunfo ayɛ deɛ bɛn ɛna modɔmafoɔ nso moyɛ deɛ bɛn mo mo mo ayi na mo te so na yɛ sɛ yɛ kraman no ɛno ɛdeɛ na ɛyɛ ma mo ɛno ɛho ɛdeɛ na ɛyɛ ma mo ɛna na woyɛ ba a woyɛ gyimi fɔ sa wei na wɔn kɔko a ɔdi anim atwɛtwɛtwɛtwɛ ne yɛ abɔ ne pee na ɔnam baabi ɛna na wo wo woka sasa kyɛ sɛ woayɛ wadwene sɛ wobɛtu wobɛtu w'ani tɛ ɛsi berekumfoɔ so ɛbaayɛ no wote sɛ berekumni bi berekumfoɔ dodoɔ sɛ na aba abɔnten aba abɛkasa na abɛ explaini mo hene no ɔno na ɛyɛ the president of eh, eh, eh, regional house of chief ɛna hene biara no ɛtɔ kaw sɛ wodi bɔne a eh, mmara no adi woa nti obi a ɔyɛ president ɛdeɛ na ɛbande no sɛ ɔntumi ma ne sub chief ɔntumi ma ne n'ayi n'ayi n'ayie nana ɔtumfoɔ baayɛ wabɛyɛ ma no ayɛ fɛ ɛti nka wopɛ sɛ nka deɛ na yɛma wo dɔm ahene nso mmra mbɛyɛ

Woyɛ gyimifoɔ paa wate. Wo deɛ saa video no a wayɛ no bla na bɛ restrict wo statement. Saa tramɔfoɔ ne ne wiifoɔ ne ne ayi no bla na restrict wo statement. Ɛnyɛ saa bɛhu. Woyɛ gyimifoɔ paa wo. Wawuo mu sɛ prɛkɛsɛ. Dini ni, wajimi a meka kyerɛ buroni